na ta ku tsala hi file besi leya n'wina na lava va vitanaka i vagogo swi sukela ku hi ku lava va tshama kule ngopfu na halera loko a ku ri kwako munhu wa la kusuhana a ni ta ku maybe siku rin'wana hala tibini mi tshame mi banana kumbe swin'wana kumbe a mi risani kahle timbuti swi sukela kwihi i tshame i ya chaya ngome ri kwala ka voyi nga chayi a ndzi tshama ni kamba a ndzi tshama ni chaya o a ni twa i ku um hi mhaka ku me tshama hale wa tshama le kule se yalwela ya chaya ngoma va ri kwale ka vona vo na teti va twa ku va titwa va ri kwala so question ya wena hi twa beef mfo eh we i nga beefa na loyi tirhaka na yena sukelana ka loko un'wana a fika va na jealous okay beef yi sukela ka jealous loko un'wana a tluliwini kumbe loko un'wana a vona honge ni ta tluliwa or loko a vona honge xihisa lexi nga ri hi xona lexi xi ni ninginisaka or xi n'wi ninginiseni
wa swi twisisani ku na yin'wana ya ku yi vutisa liya yo so so bohana bohana a wu ku yini loko ni vutisa ku loko ni ku ni twa vanhu vo tala la tikweni lava mi ngo i maxaka ya n'wini tanihi ku muvuri ni mi ku la ka ngova hi maxaka hinkwenu va ri xikandza xa n'wa xi chuchekangi mm. ene na loko va hlangana na n'wina tanihi ku mi munhu a tivekaka um va swi rhandza ku i nga ri mi nga chucheka van'wani va ri hi chava na ku kombela ku teka swithombe ku munhu wa kona mm. i vheya i vheya a nga hlvatshama va n'wi hlamula a ni swi tivi oh. mara a ni a ni a ni ta ni ta ku tshayimani ku byayela ni eh ku na vanhu van'wana loko a miyeleli xi hisa xin'wana i twa onge xa loya hikuva xi miyeleli xin'wana loko i xi vona i twa onge xi nga dlaya vanhu misava yi hela swi hikuva xi miyeleli wa swi twisisa ni ku na mitolovelo mintolovelo ya munhu ne ku na ku munhu loko o va a pandza hi nhloko ne kumbexana tlakusa nomo a wu tlakusela nyana sayitini eh. a ri ku tin'wayeni ka ku pandza ka nhloko leyi mara we i nge swi tivi to xi yisa lexi kazi wa xi tshama xi kha xi tilumala loko xi tshameni eh. kasi i ndlayini i pandzi nhloko ende nhloko leyi ya n'wi hlupha wa swi twisisa ni so loko munhu a languta munhu loko i ya ka munhu i xaweta munhu yani khihla ki vona a nge hleki na i koho la nga tshama ta kambe a kha hleka ni nga hleki na wa swi twisisa ni na ku ewe i tshama la ka ngove la ka ngove ku hava munhu loyi a nga tshama a endla swilo tikweni loko mehe ni lava ku rhandziwa la ka ngove ni fanele ni dlaya tihomu ta five ni vitana swi hisa ku nwiwa byala ni ta themendheliwa ngopfu wa twisisa ni swi fanele ka z z a va dyi xitulu because a ni swi yo tswitswitswitswi kwalaha xitulu lo timovha laha ti va ti ri ku kandziyeleni ka xitulu wa swi i matamatisi se van'wana hi mini vona loko mi pfukini nge se hlava ku ha hi lediya ma swisi van'wana mi tlhe mi teka mahungu mi va fambisa mbuka ha mi hisa loyi kumbexani i hlambe four Yeah. wa swi twisisa ni so swi swo tala la munhu a nga kulela kona a va tali ku n'wi amukela Yeah. that's why i vona loko ku tsariwa story ne la munhu a nga kulela kona va n'wi amukela after ka lo- leswi a swi ndlaku swi va swi pasile hi kho va n'wi amukelaka okay ku endleke yini laha laha ku nga tswariwa yesu i vambuwa kona i vambuwa kona ni e na mhela ka ngove hi la ni vambuwa kona hi laha ku nga na ti-enemy ta ta maxaka wa swi twisisa ni e na ku hlamula yin'wana um vanhu vo tala mzini va na problem ya ya ya video leya ni nga yi teka na gomcha he mfo xi lexa i nyoka ni nge vi chomi ya nyoka mina hmm. because na swi tiva ku nyoka is too dangerous wa swi twisisa ni um nyoka liya yi hanya kwala misaveni master post i hanya kwala misaveni hi tirhisa xikwembu xini that's why loko ho va hi ri xikolweni i khoma number one ni khoma number two ni sungula ku ku jelezela i nge hi khomi hambi number two hambi number one se i ya kule ngopfu because se i tirhisa jelezi ende hi tirhisa xikwembu xa yona Eh. wa swi twisisa ni ni nge pfuki ni ve chomi ya nyoka liya ende xin'wana lexi ni nga ta ku byela xona laha vo vonaka va kha va blema va ku ha hina ha yi ngheni he misa loyi va endla tibari a tifeni ta mina letiya ku eh. nga ku ri tifeni ta yegomcha or lovo ka va nga swi tivi ku va wela kwihi tifeni ta mina ta swi tiva ku Xisa lexi xi le ku ndleni ka yini tanihileswi na loko swin'wana leyi ni sukaka kona a ni se tshama ni khochiwa ku ni ndlisa ku yini mm. se hi mze a hi tshiki swo tala ni album yi kona yo yimela lockdown yi hela a ni te ni la ku kwata ni yi humesa lockdown yi nge se hela se ni swi vona ku na vahisa lava va nga printa ti-cd oh. va ta luza because ti-cd a ku print mina mina a ni lavi nchumu ku printa ti-cd that's why swi na swiyengeyenge Ne le femeni ku na lava tirhaka hi ku rhana michini ku na lava ndlaku yini ku na lava ndlaku yini na kwala ha endlisa swona mani na mhaka na swona leswi hambana yo humesa hi online swi tlhela swi nga xaviwa ntani nga ri na probleme cd yi kona na loko mo tshova movha lowu yaleyo wa ntima sweswi ku nga ku na swin'wana swo swo swi va two box a ni yisa ku mufana un'wana loko swo tshuka swi pfuleka swilo a ta va a tikumini hi ku i mfana loyi ni nga n'wi tshemba wa swi twisisa mziwana na xivutisi xin'wana hayi ni ni u xava engeteni.
ku na un'wana laha ku vutisa swin'wana laha movha leyi lombisiwa ku yini leya ntima leyi movha yi leya ntima a swa movha ya swi tshikeni he brori mo mi ya yi lomba kwala ni nga yi lomba kona Ayo, he brori hi swona hi hi ta